Editisten storagy depen klassiklerinden iki sany string berilýär we bir-birine a birinji string ikinji stringe meselem map etjek bolýar. Etip bilen üçden operationymyz bar birinji string üstünde. Bir sany karakter goşmak isleýän ýerimize goşup bilýär. Bir sany karakter pozmak ýa-da isleýän bir karakterimizi başga bir karakter üýtgetmek. Üç sany string e, operationymyz bar. Meselem bärde lawy, movie iki sany operationda düzetip bilýäs. Diýä, nädip etýä? Eli eme öwürýä, soňam i-ni pozýa ýa-da i goşýa. Şeýlelik bilen lawy, movie iki göçümde iki operationda deňläp bilýär. Bizden islände iki sany string berilýär we ikisini deňlemek. Bärde DP ideýasyny bardygyny bilýäs. DP ideýamyzdaki state'ler nähili bolýar? Şu wagt iki sany string we A string we B string berilýär. I, C diýeli. B-niň prefiksi, ýagny bir bilen C arasyndaky elementlerini A-nyň bir we i we arasyndaky, ýagny prefiksindäki elementlerindäki elementleri minimum näçe görnüşde göçümde öwürip bilýänimiň walýusyny tutýan bolsady eger dp of ij. Şuny bir şekilde tutup bilýän bolsady jogap näme bolardy sorag üçin dp-niň, meselem, uzynlygy a-nyňky n-i, Benkam MD-iň uzynlygyny etýän. Onda eger şu DP elimde bar bolsa taplanan şekilde jogaby e, DP enemde gizli bolardy. Okey. E, bunu näçe hesaplap bileris? Aslynda isleýän adymyz näme? E, eger de Üstaýda A-nyň i-si B-niň J-sine deň bolsady. Üç sany keýsimiz bilen deňdir. Aslynda iki sany keýsimiz bar. A-nyň i-si e, sonra if if A-nyň i-si B-niň J-sine deň bolan ýagdaýynda onda e, ikisi deň diýmek bolýar. Bir-birine mäş etdi. X, X. Baryp men asaplap gaýtmak isleýän adym DP-niň i minus 1-niň c minus 1-i. Ýagny i minus 1-ni c minus 1-ni asaplap bilsem, onda DP-niň i c hem şoňa deň bolýar. Ýa işe aýyrmak gerek, ýa goşmak gerek, ýa ikisi mäş etýär bir-biri bilen. Ýöne eger bolmadyk ýagdaýynda näme etmeli bolar?

Şeýle ýazaýyn. Şu wagtky duran elementimi pozmak bolar. Ýagny men şuny pozsam bir şekilde we i-1 c-sini hasaplamaga çalyşsam, şu maňa minimum jogap berip biler. Bu bir operation. Plus 1, ýagny şu Häzir bir iki sany operation, yani başka operationlar mevcut. Şoların hemmesiniň plus bir bolýar. Bir bärde cost bärde. Şoların hemmesiniň minimumynyň plus biri. Bu näme üçin dedik? Pozmak üçin. Indi şu elementi e, goşmak üçin bolup biler. Yani näme üçin? Stade element tu, mesela x diýeýin, bärde x tu, bärde de y tu, ikisi deň däl bir-birine. Men şita eger-de y goşsadym, ikisi bir-birine match etýär diýerdim we şitadäkiniň iki sany prefiksi hasaplamak üçin ugradyp bilerdim arkaýyn. Bu da aslynda bir tarapdan y c minus 1 denk gelýär. Ýagny sen şini mäç etdiň, J minus bire gidip bilersiň. Ýöne bärde täze element goşan üçin min minus bir men ýene i bolýar. Onuň üçin DP-niň i-siniň J minus birini hasaplatýan. Ýa-da üçünji şertim şu taýdaky element eger mäç etmese biri bilen

Şu üçüsiniň, ýa üç sany operation hemmesi üçin hem bir sany DP values, beýleki öň hasaplanan DP values ulanyp, şonuň üçüniň minimumynyň plus biri eger deňdäge ulanýardy. Deň bolsa göni şunu ulanyp bilýän. Meň DP ýeýjäni hasaplap berýär. I birden N-e çenli gitýär. Bolup biljek maksimum uzynlyk CD birden M içerlik gitýär we DP tablisa NM operasyonda pon hasaplanýar. Transition sanymı 3, yani constant san, onun için tam kompleks kim NM bolýar, memory hem NM bolýar. Bu bädi 5000 kwadratyn ýetjegini şekilde berlen üçin hem hmm, ýazyp bileris arkaýyn. Kod nomatyna geçsek.

Şöyle CD stringleri şey tutup bile. Çar array şeklinde. Men CD yazacağım. N ve N berýärmi göreli bermeýän eken göni stringleri berýär onda CD uzynlyklaryny alyrys stirlen bilen

Iýjäýdi isteseň. Base case'imiz haçan durmaly bolar? Haçanda ikisem nonji ýa-da haýsy bolsa ikisem noldan kiçi bolan ýagdaýynda durmaly bolýar. Biz üçin base case bolar. Ýöne bir noldan kiçi bolan ýagdaýynda da mesele bolmazlyk üçin näme etip bileris bu ýerde? Iki sany stringiň öňüne şu ýerde zat goşup bileris, bir sany hashtag goşup bileris. Şo bize kömek edip biler. Onun için hashtag anahtar koşmak için string C dolanman zat dolanmaly. C++ string. Bunu C dolan. Ve bunu anahtarlık bilen koşup böyle bunu şeyleştirdim. Hashtag goşup bolýar. Ve minus positionlara gitýär biziň islemejek zatlarymyz. Enemies size of s. Enem dip zat gerekdi. Okay. Şimdi berde iyi ne olur ne

Isi deňmi t-niň şertine? Deň bolsa red göni i minus 1 c minus 1 bolar eken. Bu state'a deň bolan ýagdaý ne edýär? Else ýagdaýy bar birim. Öten red etýär. eger de i nollar ulan ýagdaýynda let i minus 1 c şeklinde berde haýsy karakter üçin bir remove üçin